Fost l-isbaħ memorji ta' tfulija, ma nistawx ma nsemmux it-taqbil li kienu jgħidulna nisna fuq ħoġorhom, jew li konna ngħidu fil-bitħa tal-iskola. Imma x'inhuma sewwa sew il-karatteristiċi tat-taqbil tat-tfal? Kull taqbila tista' titqies tat-tfal? U dawn it-taqbiliet għadhom popolari llum il-ġurnata?
L-għan tat-teżi tiegħi kien li nistħarreġ il-varjazzjoni fit-taqbil tat-tfal, kemm bejn il-parteċipanti li ħadu sehem fl-istudju, bejn it-tliet lokalitajiet magħżula għaliex jien iffokajt fuq tliet lokalitajiet partikolari, il-Qrendi, l-Imġarr Malta u n-Nadur Għawdex, u kif ukoll Il-kotba li minnhom inħareġ it-taqbil sewwa għaliex jiena għażilt numru ta' kotba, ħadt it-taqbil minnhom u ovvjament użajthom imbagħad biex b'hekk nagħtihom lill-parteċipanti u jkunu jistgħu jagħtuni l-verżjoni tagħhom ukoll. Taqbila hija fergħa mit-tradizzjoni orali li tikkonsisti minn għadd ta' versi li tipikament jingħaddu jew jitkantaw mit-tfal jew lit-tfal għall-gost inkella waqt xi logħba. Kull taqbila hija mżewqa b'numru ta' karatteristiċi li ħafna drabi jkunu jirriflettu t-tradizzjoni tal-post. Fost il-karatteristiċi mill-aktar importanti insibu r-rima, il-vokabularju u l-alliterazzjoni. Ir-rima hija l-aktar karatteristika importanti li ħafna drabi tiġbed l-attenzjoni tat-tfal sa mill-ewwel darba li jisimgħuha, Apparti li tiġbed l-attenzjoni tat-tfal, kull taqbila sikwit tkun magħmula minn rimi differenti li ħafna drabi t-taqbila tagħmilha tingħoġob imqarmet għal-lingwa ma tagħmilx sens. Barra r-rima għandna wkoll ukoll il-vokabularju. Il-vokabularju ħafna drabi jkun magħmul minn kliem mill-aktar sempliċi li ħafna drabi waħdu ma jkunx jagħmel sens iżda magħqud flimkien ikollu tifsira partikolari. Eżempju, Kieku kellna nieħdu it-taqbila Anġlu Bellu, Anġlu Bellu, saqajh tal-firdi ferru, denbu tar-rix, biex jorqod ma jbatix. Ninnotaw li kieku kellna nifirdu dan il-kliem ilkollu separat minn xulxin, dan il-kliem waħdu ma jagħmilx sens, iżda mbagħad magħqud ilkoll flimkien għandu tifsira partikolari. Il-vokabularju ħafna drabi jinħoloq proprju minħabba r-rima biex b'hekk jagħti gost il-widna, u t-tfal iħossuhom kunfidenti jgħidu dan it-taqbil minħabba li l-kliem ikun wieħed sempliċi u faċli għalihom biex jgħidu wkoll, biex jifhmuh ukoll. L-alliterazzjoni hija wkoll karatteristika importanti, aspett li jgħin lit-tfal matul it-tagħlim tal-qari. L-alliterazzjoni hija teknika li toffri repetizzjoni tal-istess ittra biex b'hekk ladarba tinstemma tagħti gost lill-widna. L-alliterazzjoni nsibuha f'xi versi ta' taqbiliet bħal Pizzi pizzi kanna, Banni bannozzi, Għajr ma żaqqi kemm tuġagħni u kif ukoll Diri diri denbi. Nistgħu nassoċjaw it-taqbil ma' ċertu punti speċifiċi. Eżempju, jista' jkollna taqbil li jista' jagħti gost, eżempju, it-taqbil Għajr ma żaqqi kemm tuġagħni, Għajr ma żaqqi kemm tuġagħni, Kilt il-għeneb mhux misjur, iddendilt mal-kannizzata, qisni kelb tal-kaċċatur. Jew saħansitra jista' jkollok taqbila assoċjata ma' logħba, dawra durella, għasba sigarella, ċof tal-bellus, ċapċapielu lill-għarus. Għaxxa, għaxxa, għax missieru għamel kaxxa, mela one, two, three. Xi eżempji oħrajn ta' taqbiliet li għadhom popolari sal-lum il-ġurnata, fosthom nistgħu nsemmu, Iż-żunżana ddur iddur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żun żan. Apparti minn hekk insibu wkoll it-taqbila Ġoni Ġonta, Ġoni Ġonta fi mnih ri għandu ponta, ponta mhux musmar naqarilu id-dundjan. Fost l-istudju li għamilt jiena rrealizzajt kemm din kemm dawn it-taqbiliet għandhom jingħataw iktar importanza. Speċjalment fil-kotba, għadna nsibuhom fil-kotba, xi kultant narahom fuq il-midja soċjali imma nemmen li għad ikun hawn iktar, għad għad jingħataw iktar importanza biex b'hekk it-tfal u l-ġenerazzjoni tal-lum ikunu jafu bihom aktar. Speċjalment għandna nrawmu lit-tfal fl-edukazzjoni bihom, nemmen li din hija xi ħaġa parti mill-istorja ta' Malta u għalhekk l-edukazzjoni forsi tkun tista' twassal il-messaġġ lil dawn it-tfal, l-edukazzjoni primarja. Barra minn hekk, aktar, nirrakkomanda aktar fuq il-midja soċjali, aktar riklami fuq il-midja soċjali u kif ukoll fuq it-televiżjoni. Forsi xi programm iddedikat għal dan it-taqbil partikolari biex b'hekk in-nies u l-ġenerazzjoni tal-lum, saħansitra t-tfal, hija xi ħaġa sabiħa li dawn ikunu jafu dan it-taqbil u biex b'hekk din it-tradizzjoni orali ma tintilifx.